Salam mähriban doganlar, agalar, iniler, uýalar. Syn TV kanalymyzyň sorag-jogap saýypasyna ähliňizi hoş gördük. Bu günki sanymyzda biz iňlis dilini ele alarys. Iňlis dilini nädip çalt öwrenmeli we iňlis dilini öwrenmek üçin iň esasy usullar näme muny öwreneris. Ýöne mundan öňürti men size bir haýyşym bar. Syn TV YouTube kanalymyzdaky wideolar siziň göwnüňizden turýan bolsa, bize iki hili kömek edip bilersiňiz. Birinjisi laýk goýup, teswir ýazyp, töwrüňizdäki goňşularyňyza, tanyşlaryňyz bilen wideolaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz ýa-da maslahat berip bilersiňiz. Ýok, eger biziň kanalymyzdaky wideolaryň has köp audiense, ýagny has köp adama ýetmegini isleýän bolsaňyz bolsa, onda biziň kanalymyza maddy goldaw berip bilersiňiz. Ynha şu ýerde PayPal hasabymyz, şeýle-de Patreon hasabymyza öz maddy kömegiňizi berip, Kanalymyzyň has köp adama ýetmegine kömek edip bilersiňiz. Bu günki Fin TV kanalymyzyň sorag-jogap saýypasynda iňlis dili meselesini ele alarys. Ýagny iňlis dilini nädip çalt öwrenmeli? Iňlis dilini öwrenmegiň iň aňsat ýollary näme? Muň üçin bolsa bu günki biziň myhmanymyz bolan Aýgül Baýramowa siziň bize soran soragyňyzy oňa sorarys. Aýgül Baýramowa kim? Aýgül Baýramowa Alan English-iň döredijileriniň biri. Aýgül Baýramowaň şeýle-de YouTube kanaly bar. YouTube kanaly bolan English with Aýgül atly YouTube kanalyna hem siziň sizi goşulmaga çagyrýas. Birinji soragymyz, iňlis dilini öwrenmäge nädip we nireden başlamaly? Ýagny bu soragyň iki sany soragy, bir soragda iki soragy bar. Nädip başlamaly? Nireden başlamaly? Kursow deňizde näme siziň öň üstüňizde bir mollum durýa size ýany gönükdirýä oňs üstüneden birlikde eýýäm öwrenen zadyňy praktikowat edip gitýäň. Egerde öz başdak öwrenjek bolsaňyz meselem egerde siz köp dil bilýän bolsaňyz iki üç dört dil dagy bilýän bolsaňyz eýýäm beýleki dil öwrenmek size aňsat açjak bolýar ýagny sebäpsiz strukturasyny bilýäňiz ýagny dil diýlen zady nädip öwrenmelidigini bilýäňiz Şonluk bilenem aňsatlyk bilen alyp bolýar. Ýöne eger-de şu öwrenip ýören diliňiz birinji dil bolsa, ýagny türkmen dilinden daşary başga bir birinji öwrenýän diliňiz bolsa, onda birazajyk kynrak düşýär. Şoň üçin näme-de bolsa siziň öňüňiz, üstüňizde durýan bir adam bolsa has gowy. Indi nireden başlamaly diýýäniňizem elbetde birinjiden söz ýat tutmaly. Köpräk söz ýat tutmaly, ondan soň birazajyk bir ýönekeýje başlangyç bir grammatikany bilmeli, ýagny sözlemiň düzülişi, Eýe, habar ondan soň gitýär da. To ýest, biz türkmen dili bilen şo diliň meňzeş däldigini bilmeli. Ýani biz köp kişide gabat gelýän-dä, men kitap okaýan diýýän welin, edil şolar ýalym iňlis diline geçirýärler. Şolar ýaly zatlar bolmaz ýaly, bir ýönekeýje grammatikany bilmeli, soňam käbir sözleri öwrenmeli. Sebäbi meselem biginir elementri bolsaň aeroporda zada daşary ýurda gitýäň diýelde meselem eliňi ýumak üçin bir ýerini gözleýäň sen hands sözi bilýäň wash sözi bilýäň wash hands diýýäň we hä hany ho taýda diýip görkezip bilýärler saňa ýagny iki sany şo taýda sözüň seni halas edip bilýär ýagny esasy zat şo başda başda sözlügi ýat tutmak da gowy öz sözlügi şo bazada goýmak. Näme diýýäs, meselem, iňlisler ýaly gürlejek bolýas, geplejek bolýas ýa-da grammatik usuldan doly gürleşjek bolýas. Aslynda, iňlislerem biziň ýanymyza gelenimizde, men öýe gitmek diýýä, sen düşünýäň şoňa hem öýe gitmekdigini, şeýle dälmi? Iň esasda, bir ilki bilen bir başlamak, ýönekeýje-de bolsa bir ýerden başlamaly, ýalňyşam bolsa başlamaly diýýän zadymyz aslynda şu bolsa gerek.

Iň täsirli ýoly, ýagny bir-iki aýyň içinde öwrenip gitýäň, eger-de şo taýda bolsaň. Sebäbi şo sferada sen şo se nemäni, dili eşidip ýörsüň, sen näme-de bolsa gürlejek bolýaň i şeýdip çalt öwrenýäň. Ol neme ýalak bolýar-da, ýüzüp bilmeýän adamy suwa goýberýäň, ölmejek bolup, öz öz başyny özi alyp çykyp, ýüzmäni öwrenýär-de şo taýda. Şol ýalak bolýar. Deňiziň ortasyna, deňiziň ortasyna atylýar, deňiziň ortasyna. Şo tak atylýar, onsoň.
Adam nämede bolsa, şondan alyp çykýar özüni. Dilem edil şolar ýaly, şo sfera düşýär. Onnoň şolar ýaly ýagdaýda hökman şu dili öwrenmeli bolýar-da, öz başyny özi alyp çykjak bolsa. Indi, eger-de hemmämizde, elbetde, o mümkinçilik ýok, o döwletlere gidip ýaşamak, işlemek ýa okamak ýaly. Şonuň üçin şo sferany özümiz özümize döretmeli. Birinji bilen etmeli zadymyz, gajetlerimizi iňlis diline geçirmeli. Hemmämiz bilýäris, meselem, udalit sözi, rus dilindäki. Sebäbi nemelerimiz, telefonlarymyz rus dilinde durýa. Onuň mydama şoňa basýas, görýäs, gözümiz görýä eýýäm şony. Edil şolar ýalam gaty köp sözlere gabat gelýär. Iňlis diline geçirseňizem şo sözleri iňlis dilinde görüp başlaýaňyz. Şoň üçin gadjetlary iňlis diline geçirmek. Ondan soňam ýene-de bir zat, indi biz köp nahar zat bişirilýän kanallary görýäs ýutubda. Meselem gyzlar ýa-da oglanlar diýeliň fitnes bilen baglanyşykly zatlary görýär. Jim. A, onsoň, şony görenlerine diýeliň, orsça görýärler. Ýa-da biz orsça görýäs. Hä? Şony iňlisçä geçirmeli. Sebäbi häzir men iki, üç, dört sany naharyň edilişini iňlisçe göremde, eýýäm şo bir zatlar gaýtalanýar. Illýustratiwno şony görkezýärler. Daýy, meselem, bir nemäni, şäkäsäni alýas ine, şonam görkezýärler, iňlisçe aýtsalar hem biz eýýäm düşünýäs, şo, Çaý käse barada gürrüň gitýär. Ýumurtgany çakýas, duz atýas, un atýas, mun atýas. We bu ýagdaý näçe sany wideoda gaýtalanýar. Şo bir nahara atylýan edilýän zatlar-da. Ondan sen şoň üstündenem öwrenýäň. Ýagny şo sferany özüňe döretmek. Kino görmek, aýdym diňlemek. Ýa-da iň ýönekeýje bir zat, Aýagym bir zada çolaşýar diýeli. Nähili ýagdaý bolaýsyn, men şony şuňa näme diýilýärdi iňlis dilinde diýýän-ä. Şo ýagdaýy öz kellämde pikirlenip görýän. Ýagny bu gaty gowy metod aslynda. Her bir gören zadyňy iňlisçä öwürjek bolmak. Her bir etýän pikiriňi iňlisçe etjek bolmak. Ine şulam gaty gowy metod. Köp kişide söz ýatyp tutmak barada şeýle problemalar bolýar, meň kellämde gowy duranok, ýa-da bir gün şo wagt ýadyma düşýärdi, soň ertesi gün alanok, ýene okuwçylarymda-da gaty kän bolýar. Men näme etmeli? Şular ýaly öwrenýän sözi ýöne gabat hiç hili soň ulanyp bilemok, ýadyma düşenok. Şoň üçin men özüm ýadyma düşýä kiçikam alýadym, näme, depderi, ýigrimi, ýigrimi bäş sany sözi gulagym ýapýadym-da yzly-yzyna gaýtalap oturýadym. Biýhany täsiri, ýok täsir edil şo wagt. Ýok, Ýa-da edil oňaly- şo wagta ba- E, o- o- o hili öwrenmek kyn bolýar aslynda. Ýagny, o sözi ýat tutup, edil şo wagt ýadyňa düşýär ýa-da ekzamene gireňde ýadyňa düşýär. Ýöne ekzamenden giden wagt, çykan wagtyň eýýäm o gidýär, uçup gidýär o zatlar. Şo-da, şo wagt. Şo nädip, şo nädip edil e, suwa ýazylan ýaly däl-de, edil ýöne daşa ýazylan ýaly Ne nerw edip bolmaz şunu? Näme etmeli şoň üçin? Ana şony etmek üçin e, vocabulary work diýip bir zat bar. Ýani ony biziň özümiz etýäris aslynda. Nähili etýäris? Meselem aýdalyň men kitap diýen. E book diýen ýazýan. Indi şu kitap bilen baglanyşykly 5 sany söz ýazýan ýanyna. Meselem men şu kitap diýemde 5 sany näme zat göz öňüme gelýär? Meselem sahypa, kitapdaş, Gyzykly, içgysgynç, biram awtory diýeliň. Ätiwis bäş sany zat meň gözügime geldi şu wagt, kitap diýemde. Ilki türkmençesini ýazýas. Ondan soň iňlisçä ýazýas şo zat ýazan zatlarymyzy. Ondan soň şo sözleri ulanyp sözlem düzýäs. Meselem diýeliň şu günki etjek dört sözümde men present simple ulanjak. Ýa ertirki etjek, meselem, goýan, telimdäki goýan sözümde men past simple ulanjak. Dat biz şu esasy gerekli zamanlary ulanyp, ulanyp, ulanyp, şeýdip öz ba, söz baýlygymyzy köpeldip bilýäs. Ana şonda vocabulary verb emele gelýär. Dat biz şo kerebi ýasaýas biziň özümiz. Ýene-de bir gowy metodlaryň biri, olam kodlama. Ýagny sözi başga bir söze baglap ýa tutmak. O nähilek bolýar? Meselem aýdalyň, carpet. Haly. Indi şony nähili ýat tutup bilersiňiz? Car, pyt, ýagny gar pyt-pyt ýagýar. I aşakdadan şolar ýalak bir neme ýapgy emele getirýär. Carpet. Ýa-da, naprimer, breakfast söz alalyň-da. Fast, agzyňy beklemek. Fasting. Indi biz agşam ýatamyzda uzak gün agzymyz bekli bolýar. Irden turýas, break. Ýagny şony goýbolsun etýäs, ýagny döwýäs diýeliň şo fasting stop etýäs-de. I şonda biz breakfast, indi şo breakfast sözem şondan gelip çykan-da, irdenlik nahar bilen biz şo fastingi bozýas. Ana şondan ýa-da şeýdip kodlap bilersiňiz. Ýa-da başga bir zat, türkmen dilindäki sözler bilen baglanyşdyrybam bilersiňiz. Hawa, meselem, biz öňki wagtlar sahna hüneýän wagtlarymyz köplenç diýilýärdi. Meselem, basketboly Bas-git-bol ýa-da futboly Tut-bol diýip ýa-da woleýboly Boleý-bol diýip meselem öwrülýärdi. Indi şoň ýaly ony iňlis dilindäki käbir sözlerem ýaňky ýaly edip kodlap öwrenip bolýar, şeýle dälmi? Men ýigrimi sekiz ýaşymda iňlis dilini öwrenmek maňa kyn bolarmy diýipdir. Ýani aslynda bu ýerde ýaş faktoryny soraýar. Ýaş faktorynyň öwrenmede näme täsiri bar? Esasanam dil öwrenmede. Meň pikirimçe bara şu ýaş bir zat öwrenmek üçin ýaş hiç hili bir çäk goýanok hiç zada. O bara diňe öz içiňdäki bir neme bolmaly. Içiňde bir höwes bolmaly şoňa. Sende maksat bolmaly. Dogry, kynalyp bilersiň. Meselem, ýaş çagalar, kiçijek çagalar derrew alar. Bir gezekde okanda, iki gezekde okanda alar. Ýöne sen üç gezek okarsyň, dört gezek okarsyň, goý, bäş gezek okarsyň, ýöne sen şony alarsyň. Ine, meselem, iki sany adamy alalyň. Ikisem ýigrimi sekiz ýaşynda. Beýlekisi kiçilikden bäri ýuwaşjadan öwrenip ör. Bu hiç hili dil diýlen zady öwrenip görmedik diýeli. Beýleki ýigrimi sekiz ýaşly. Hiç zat okanok. Indi beýleki ýigrimi sekiz ýaşlam bolsa mundan çalt alýar. Olam bul aýtýar, näme üçin? Indi öň-ä ýaşyny bahanalaýardy. Men ýigrimi sekiz ýaşymda men öwrenip bilemok. Indi nämäni bahanalaýar, olam ýigrimi sekiz ýaşynda. Aslynda şu taýda kiçilikden bäri öň çalajadan, ýuwaşjadanam bolsa öwrenip gelýänem bolsa, şoň neýronynyň arasyndaky baglanyşyk üzülmedik-dä. Şol eýýäm adam okadygyça neýronlar ulalýar-da, informasiýa tiz geçip başlaýar. Ot, oňkuda, şoň üçin şoňa ýene-de iýmitlendirip otyr, neýronlaryny, i maglumat çalt geçip otyr. A beýlekide hiç zat edilmedik, beýni dur, ýagny hereket hiç hili, ýagny okuw bilen baglanyşykly beýnide dur-da, informasiýany geçirenok. Ýagny bir zat okap, öwrenip täze maglumat salanok kellä. Ana şoň üçin kynçylyk çekip biler. Ýöne aslynda, ýagny näme bahanaň bolaýanda-da şoňa ekskýuz tapylýar. Onda o, o, o situasiýadan nädip çykjak? Şonuň üçin iň esasy zat özüňde höwes bolmak, men edip bilýän, men başararyn diýmekdä, iň esasy zat şol, öz özüňe ynamyň bolmasy. Galan zat ýaş zat hiç hili. Meselem meň mamam ýetmiş bäş, ýetmiş alty ýaşynda, ýöne men ok neme kitaby menden çalt okap bolýar. Onda tomaşaçylar, hormatly tomaşaçylar, men Ýigrimi sekiz ýaşda men, otuz ýaşda men iňlis dilini öwrenip bilýän, öwrenip bilmeýän diýýän düşünje ýok, bu diňe siziň höwesiňize we gaýratyňyza bagly diýýäs we indiki soragymyza geçýäs. Bir dili doly we gowy öwrenmek üçin näçe wagt gerek? Aslynda bu soragy gaty köp tomaşaçymyz sorapdyr. Bir dili derrew öwrenjek bolýas biz türkmenler. Derrew öwrenip, derrew biznes ýa-da durmuşa goşuljak bolýas. Ýöne Aslynda bir döw dil diýilýän zat beýle aňsat zatmy? Bir dili näçe wagtda öwrenip bolýar, Aýgül? Aslynda bar, eger-de şu sferaň özünde bolsaň, iki-üç aýdadam sen öz düşün, gepiňi düşündiräýjek derejede öwrenip bilersiň. Şu sfera, eşidip ýören bolsaň, sen gürleşýän bolsaň şol adamlar bilen, öwrenersiň derrewem. Ýöne eger-de sen o sferada däl bolsa, Onda birazajyk wagt gerek bolýar. Men köp gabat gelýän, iki aý, meselem, öwrenýänlerde meni gürläp bilemok diýip başlaýarlar eýýämden. Intek nämäň gürlemesi, intek iki aýyň içinde sen o sferada däl-ä, sen ilki bazany alyp otyrsyň, sen şo diliň strukturasyna düşünip otyrsyň iki aýyň içinde intek. Sen öz diliň bilen o diliň hersi bir zatdygyna düşünip otyrsyň intek. Iki aýyň içinde ýaňy şo dile girilýär. periodiçiskden şoň bilen zat däl-de, ýöne iki hepdede iki-üç gezek neme taýýarlanýan zat etseň, günde sen ýigrimi dört sagatlap şol adam bilen bolup ýörseň, meselem, gürläp ýörseň, onda başga gürrüň. Ýöne biz dil öwrenemizde nä mugallymlara zatlara, kurslara gatnamyzda hepdede üç gezek, dört gezek iki-üç sagatdan etýäs meselem-dä. I, şoň üçin bu taýda hiç hili iki aý geçdi, men ene gürlemeli diýlen zat ýok. Belli bir, elbetde, belli bir strukturany, zady öwreneniňizden soň, galan zat özüňize bagly. Ýagny iki-üç aýyňyzy şoňa gowy belli bir ba nemäni, grammatikany öwrenip, vocabulary-ni öwreneniňizden soň, eýýäm galan zat, hemme zat size bagly. Siziň özüňizi nähili şondan aňryk alyp gitýäniňize bagly. Şoň üçin o taýda, meselem, men diýip bilerin tegelekläp, alty aý, ýedi aý, ýani maksimum bir ýyl zat gerek bolar. Meň özüm kiçilikden bäri öwrenýän, meselem. I men, meselem, bir, meň, maňa-da hatda ejem diýýärdi, iki, üç ýyl gatnaýan zat diýýär, hany gürlä, näme gürleýäň, näme gürläp bilýäň, bol gürle diýýär. Ýa-da Ýada telewizor açýalar dany bir aýdym diňletýaler ýada maşynda barýan bolsaň taksida barýan bolsaň şu näme diýýär hany aýdyp ber diýýär ýada telewizor açýalar da şu näme diýýär aslynda o taýda dil gaty çylşyrymly zatmyka diýende meselem bu ýerde medeniýet wa ýaşaýyş nemeler wa nähili ýaşaýar şol adamlar şo taýynyň howa şertleri gaty köp zat täsir edýär dile we şolar birleşip aslynda bir adamy nähili organlar emele getiriliş getirişi ýaly Dil hem şonça zat emele getirýär. Oň politikasynyň başga bir terminologiýasy bar, ylym dünýäsiniň başga bir terminologiýasy bar, žurnalistikaň aýry bir terminologiýasy bar. Ol ol ýöne şeýle öwrüläýýän zat däl. Geplemegi öwrenmegiň ýoly. Indi biz köplenç ilki bilen men şu soragy sorajak. Meselem biz mekdeplerde, Türkmenistanda ýa-da başga ýerde mekdeplerde köplenç ýagdaýda on bir ýyl iňlis dili görýär sapagy, ýöne iňlisçe gepläp bilenok. Meniň birinji sorajak soragym aslynda şu soragyň içinde bir sorag, näme üçin gepläp bilemzok? Ikinjisi, geplemägi inçalt nädip ögrenmeli? Men meselem on bir ýylda almadygymy käbir adam iki aýda gidýär ögrenýär. Ikisiniň arasynda näme tapawut bar? Umuman aýdamyzda, geplemegi ögrenmegiň iň aňsat ýoly näme? Speaking üçin. Birinji bilen mekdeplerde näme üçin on bir ýyl okap biz gürläp bilemzok? Sebäbi mekdebiň özi bize translating hemem reading skilllerimizi ösdürýär. Ýagny okamaklyk hemem terjime etmeklik. Ýagny iň esasy mekdebiň bize etýän zady ana şol. Ýagny reading bilen translating ösdürýäs. Käbir sözleri öwrenýäs diýeliň. Ýöne şu speaking practice ýok mekdepde. Ýagny biz etmeýäs şony. Oň üçin ýa kurslara gidilýär, ýa belli bir sentrler bar, iňlis dili gürleşmek üçin şolara gidilýär. Aslynda birazajygam bolsa, ýöne meselem bäş gün hepdede iňlis dili sapaklary bolsa, şoň bir-iki sanysyny hatýa by, bir-iki sanjygyny Speaking Club ýaly edip geçirmelidä. Iň şonda gaty gowy bolar. Meselem biziň özümizem edemizde, bir gününi, iki gününi grammatika etsek, bir gününi speaking etýäs. Ýagny kino görýäs, ýa bir belibir temaň üstünde gürleşilýär, zat edilýär. Şuny etmeli. Sebäbi speaking bolmasa beýleki zatlary edenimiziň näme peýdasy bar? Indi gepleşigi ösdürmek üçin, ýagny speaking skillimizi ösdürmek üçin, gürlemek üçin bize iň esasy zat phrasal verbs, idioms hemem slangs. Indi phrasal verbs diýlende işlikden düzülen söz düzümleri. Olar nähili? Meselem put on. Take off. Aslynda hersi bir zady aňlatýar, ýöne birleşýärler däl, başga bir işligi aňlatýar. Olaram gaty köp ulanylýar. Olar gaty kän, olaram ýat tutmaly. Idioms bolanda göçme manyly sözler. Ýagny meselem I'm all ears diýýärler. Soň aýtýar, What? Näme diýýäň-dä? I'm all ears. Men bar gulaklym, Näme manyny berýäň? Manysam ýok aslynda, ýöne men seni diňleýän. Gowy ünsüm bilen diňleýän. Bar ünsüm sende. Dadaş, gaty köp ulanýarlar. Ýa-da, naprimer, quit pulling my legs, dä, ýa-da, aýagyňy çek diýmek däl-ä ol. Göçme manyly, ýa, oýun etmesene. Däne, şolar ýaly gaty köp her hili sözleri ulanýarlar. Şon ýaly sözleri bilmelem, sebäbi düşünmek üçin hemem biziň özümiz gürlemek üçin, ýa söz baýlygymyz üçinem gaty güýçli gerek bolýar ol. Salam slam. Slam bolany yani köçe dili. Köçe dili nähili? Köçe dili come on, yani hey guys, got it? That is şular yani köçe de ulanylýan bu sözler de. Şolary ulanýarlar yani türkmen dilinde de biziň hiçimiz alayta da ýagny ya da muňa garamazdan zat dip gürläp oturamyz ýokda köçe dilinde gürläp berýär. İngiliz dili medil şeýle. Yani köçe dili gaty kän. Şoň üçin hem olardan hem kökman öwrenmeli. Ene şonda gepleşigiňiz näme de bolsa Phrasal verbler bilen esasanam has ýokary öser.
Gönümel terjime edemizde, gönümel terjime edemizde has gülkünç bolýar. Meselem, you are pulling my leg diýdiň, meselem, meň aýagymy çekýäňmi? Aýagymy çekýäňmi? Düşüksiz gelýär. Şeýle seredeňde, gön terjime edeňde, ýöne aslynda ol sen meň bilen oýun edýäňmi diýmek. Ýa-da I am all ears. Men durşum bilen gulak diýen ýala terjime edilýär. Ýöne aslynda men seni ähli gulagym bilen seni diňleýän diýmek manysyny berýär. Ana, biz şoň üçin hem köplenç görýän filmlerimizde ýa-da düşünmeýän bolup biler şeýle-de Maýol. Sebäbi biz phrasal verbs bilemzok, slang bilemzok, idioms bilemzok, göçme many sözleri bilemzok. Şoň üçin hem biz düşünemzok. Indi esasy uly Esasy ýene bir esasy soraglaryň biri TOEFL we IELTS ýaly synaglaryň peýdalary we taýynlanmak üçin gysga ýollar ýagny trikler näme diýip sorapdyrlar. Aslynda iki sany iňlis dili bar. Amerikan iňlis dilisi, biram iňlisleň öz iňlis dili. Indi eger-de siz näme üçin tabşyrjak bolýaňyz şony, ilki şony bilmeli. Eger-de siz Amerika gitjek bolsaňyz, onda TOEFL tabşyrarsyňyz. Sebäbi TOEFL Amerikandan. IELTS eýýäm Britaniýanyňky, ýagny iňlisleňki, Ýewropa ýurtlarynda. IELTS-i aslynda bir ýüz kyrk bäş döwlet diýen ýaly kabul etýär. TOEFL-y bir ýüz otuz döwlet kabul etýär. Ýagny galanam size bagly. Haý, nirde nämäni ulanjak bolýaňyz? Beýik Britaniýada ýaşajak bolsaňyz ýa-da Ýewropaň käbir ýurtlarynda ýaşajak bolsaňyz, onda size IELTS gerek. TOEFL gerek diýseňiz onda Amerika üçin ol. Soňam ýene şeýle bilmedik gaty kän uniwersitet TOEFL talap etýär. Gaty köpüsi IELTS talap etýär. Näme uniwersitete gitýän bolsaňyz ilki bilen hökman şony görmeli. Daže mende meselem diýeli TOEFL-yňky barmy? Men başga bir Ýewropanyň bir uniwersitetine gitjek bolsam maňa TOEFL gerek däl diýseler meň onymyň güýji ýok eýýäm. Men IELTS-am beräýmeli hökman. Ýagny diýjek bolýanym haýsy uniwersitet nämäni talap etýär şoňada seretmeli. Ýagny ballaryna-da tapawut bar. Meselem, IELTS dokuz balla çenli, TOEFL bir ýüz ýigrimi balla çenli. Meselem aýdalyň, Kanada gitmek üçin mende IELTS sertifikadym bar bolsa, onda meň ballym şo taýda hökman altydan geçmeli. Ýagny altydan geçseň, olar seni kabul etýär. Eger-de meselem Amerikanyň käbir uniwersitetlerine girjek bolsam, onda meň TOEFL-daky ballym segsenden geçmeli. Indi nädip taýýarlanmaly? Taýýarlanmak üçin esasan reading, ýagny okamak, Speaking, gürlemek, writing, ýazmak, biram listening, diňlemek. Şulaň esasynda, ýagny şulara gowy taýýarlanman bolýar. A grammatikaňyz, ýagny grammar section, şo dördüsiniň aşagynda ýatyr. Ýagny grammatikaňyz şo dördüsiniň esasynda barlanýar. Oň üçin ýörite saýtlarda kitaplarym bar, kurslar bar, mugallymlar bar ýörite taýýarlaýan. Ýagny özüňiz nähili özüňize amatly bolsa, şonuň zady diýip taýýarlap bilýäňiz. Ýöne iň esasy bilmeli zadyňyz TOEFL-a bilen IELTS-a taýýarlanyňyzda, amerikanskiý angliskiň grammatikasy bilen IELTS-yňkyny azajygam bolsa tapawutlandyryp bilmek. Sebäbi, meselem, writing-inde, spelling-de, ýazylyşda, travelling diýip, meselem, IELTS-da iki l bilen ýazýas, a häzir TOEFL-a iki l bilen ýazsaň minus. Ýa bir la bilen ýazmaly. Ýa şular ýaly bir nemeleri bar-da, şonuň üçin olaňam hökman hemme zady bilmeli o babatda-da.
Indi biz häli sorag soramyza şuny diýdikde, özbaşdak öwrenme meselesi boýunça. Özbaşdak öwrenmek üçin gerekli programmalar ýa-da gerekli onlaýn saýtlar haýsylary maslahat berersiňiz? Birinji maslahat berjegim Duolingo. Ýani hemä mut hemem gaty gowy gyzykly programma. Ikinji ýani play marketde bardyr. Ikinji bright. Ol aýlyk üç dollar töleýäň ýöne öz urwin öz derejäňe görä saňa kurslaryny taýýarlaýada gündelik zat edip berýär taýýarlap berýär zat sapaklary. Olam gaty gowy programma. Üçünji maslahat berjek programmamam cake. Gaty gowy programma näme üçin hemä belli bir sapak alýaňyza belli bir sapak alaňyzda muwiler filmlerden bölejik goýulan soň şo muwidäki şo bölejik nämäni aňlatýa şony aşagyna ýazýa ony ýazandan soňam siziň özüňiziň aýdylyş ukybyňyzy barlaýa ýagny şoňa aýdyp görkezýäňiz hä ýok buny bolmady şoňa bal berýä nähiliräk edip aýtdyň sen şo sözi neýrif spikerlere ýakyn aýtdyňmy aýtmadyňmy Şoňa görä bal berýär. Şu şä, şoňa tä ýetýänçäň özüňi gaýtalap, gaýtalap diýip oturýaň. Ýaman gowy programma. Täze arada çykdy. Şonam hemes görýäniň hemesine maslahat berýän. Dördünji maslahat berjegimem phrasal verbs, ýagny ýaňky işlikden düzülen söz düzümlerini hasam neme etmek üçin, ösdürmek üçin şo programmany öz telefonyňyza ýükläp bilersiňiz. Bäşinji maslahat berjegimem English idioms, interactive light. Diýip bir programma. Olam gaty gyzykly. Diňe bir idiomalar däl, kän zat bar içinde. Ýani maslahat berýän. Iň soňky maslahat berjegimem English for kids. Ýani çagalar üçin iňlis dili. Nähilek uly ýaşda bolsaňyzam, çagalar üçin niýetlenen programmalar gaty gyzykly, hemem çalt ýadynda galdyryjy edip goýlan. Sebäbi bir sözlem aýdymyň zadyň üsti bilen aňsatça edip düşündirilýär. Ýene-de şoňa gelemde aýdaýyn, Youtubda Super Simple Bram easy English diýip iki sany kanal bar. Iň gaty size wet maslahat berýän iň gowy iki kanalym. Olar multiajny, ýagny çagalar üçin multik ýaly edip edilen ýöne ýaman gowy hemme zady ýagny phrasal verbslerem gowy düşündirýär. Ýaňy ýaňy başlan bolsaňyz super simple has gowy. Ýagny ýönekeýje zatlary öwredip gitýär. Bu barada näme diýýäňiz?
Pronunciation meselesi ilki bilen şo barada aýdaly. Soň pronunciation özgertmek üçin näme etmeli? Aslynda bar-a serediň pronunciation bilen Aksendiň tapawudy gaty uly. Pronunciation bize gaty gerek, sebäbi biziň agzymyzyň içinde dilimiziň oturyşyny öwrenýäs. Meselem aýdalyň think, pikir etmek, buram sink, gark bolmak. Eger-de men häzir şony I think diýsem, eýýäm men gark bolýan bolýar-da, I think ederek. I şo pronunciation bize sözleň dogry aýdylyşyny öwretýär. Eýýäm o zatlary öwrenemizden soň biz eýýäm aksende geçýäs. Şu wagt gaty bir bara uly problema. Her kimiň aksendiniň üstünden güljek bolýarlar, ýa göni öwrenip bara gürläp başlaýar ol aýfeň aksendin ýene ýene. Elbetde dogry pronunciation-yň üstünden işläniňizden soň belli bir sözleň aýdylyşyny zadyny dogry aýtmany öwreneniňizden soň aksendiňiziň üstünde işlemek gaty dogry zat. Ýöne biri biriň üstünden seň pron neme aksendiň eýle beýle diýip gülmek gerek däl. Näme üçin? Sebäbi dünýä boýunça ne giden iňlis bar. Amerikaň özünde elli ştat bar, her ştat her hili gürleýär. Ýa-da, neprimýer, Britaniýaň özünde. Iňlisleň bilen cockney accent bilen british accent wapşe hersi bir zat. Onuň häzir meň ýanyma gelip aýt seň aksendiň plan zat diýseler, men, men cockney accentde gürleýän hä diýsem, Maňa näme diýip bilerler? Hiç zat. Şonuň üçin biriniň aksending sen plan zat diýip gürlemek bar, gaty ýalňyş zat. Daşy Türkmenistanda öz iç, öz içimizde her hili iňlis, türkmen dilini her hili gürleýänler bar. Biziň hemmämiz meňzeş gürlämz oba. Her welaýat meselem her hili gürleýär. Aslynda o bir baýlyk. Aslynda o biziň baýlygymyz. Her welaýatyň başga dilde gürlemegi aslynda bu biziň baýram. Hemme kişi bir hili pikir etjek bolsa, hemme kişi bir hili geýinjek bolsa, hemme kişi bir hili geplejek bolsa, onda ol aýratynlyk, ol üýtgeşiklik, o üýtgeşik reňkler, hemme şu diýmek bolýar-da, tebigatdaky ähli zat bir reňk bolsun diýen ýalyk bir zat bolýar. O hökmany, hökman suratda gerek zat. Ýöne gürläňizde aksendiňizi saýlamaly hökman. Ýagny britan iňlis dilsiniň aksendini öwrenjekmi men ýadam amerikan iňlis dilsini öwrenjekmi? Şoňa görä saýlamaly. Ýa, sebäbi ondan soňam, meselem, amerikan, iňlis dilsiniň aksendini bilýän adam britanyňka at dakyp oturmak hiç hili gerek dälmika diýýänä. Her kim öz islänini öwrenýär we hiç kim muňa gar neme edip bilmeýär. Hiç kim muňa garşy çykyp bilmez. Özüň saýlaýaň aksendi. Biram özüňiz aýnaň garşysyna geçiň-de, özüňize garşy gürläň şoň öňünde. Ene şulam hem-ä özüňiz alyp barşyňyza seredersiňiz, ýani aýnaň öňünde, biram öz gepläňizde nähilek gepleýäňiz, şony görüp bilersiňiz. Soňam ýene-de zat edip bilersiňiz, gürläp rekord etýäňiz öz nemäňizde, telefonyňyzda, soňam diňleýäňiz, nirde men nähili gürläpdirin. Mähriban tomaşaçylar siziň bize soran soraglaryňyzyň içinden süzüp iň esasylaryny bu gün biz Aýgül Baýramowa soradyk. Soraglaryň jogaplary size kanagatlandyryndyr diýip umyt edýäs. Bu günki gepleşigimize gatnaşan, sorag-jogap saýpamyza gatnaşan Aýgül Baýramowa köp sag bolsun aýdýas. Aýgül köp sag bol beren jogaplaryň üçin. Sizede sag boluň. Aýgülüň YouTube kanalyna goşulmagy English with Aýgül Aýgüle goşulmagy hem unutmaň diýýäs we bu günki saýpamyzy geçirip gutarýas. Sag salamat galyň.